Nokukwazisai mese muzita raMambo Jesu. Haleluya. Tinotenda Mwari ne conference ino ne revival ino Mwari yavatitendera kuti tive nayo seushumiri hwe Living Word Church. Amen. Ndinotenda Mwari kunyange nemuranda waMwari Apostle Samuel Tapuwa Manyika namhamha vatipawo mukana wakaita seuno kushumira shoko raMwari pamwe chete nemi paRevival ino yekuti tigare takagadzirira Hallelujah nguva dzose mukati meupenyu hwedu Hallelujah tinotenda Mwari kuti Mwari vari pano Mweya Mutsvene vari pano eeh tinotenda Mwari kuti vari kuzotibatsira Patiri kuzonzwa Shoko raMwari, tichave vachasumudzirwa kudurikidza neShoko raMwari. Haleluya! E, ndoda kutaura pamusoro penyaya yekuti sei tichinamatira munhu waMwari. Zvakakosherei kuti tinamatire munhu waMwari? Hallelujah. Isusu sekereke tinodaidzw muno muLiving Word tese tiri kudaidzwa mukusimuka kuti tinamatire muranda waMwari watakapiwa naMwari pakati pedu. Hallelujah. Eh, muranda waMwari munhu akatikoshera mukati meupenyu hwedu. Kana tichinzwisisa kana kutaura pamusoro pekuti muapostora zvinorevei, tinoudzwa shoko ramu, tinotaurirwa kuti muapostora ndouyo akasarudzwa ende zvekare ndeuyo akatumwa naMwari, haleluya, kuti azotibatsira kuti atiparidzire ivo Kristu Jesu, haleluya, kuti tiwane umambo husingaperi, kuti tiwane upenyu kudurikidza neshoko rakaiswa naMwari maari. Iyi Jeremiah anotaura muna Jeremiah chapter pachitsauko 3 pavhesi ya 15 Jeremiah anotaura achiti kwanzi Mwari vanotaura kwaari vachiti, Ndakakupai vafudzi vanobva pamwoyo pangu. Haleluya! Vachakudzidzisai muuchenjeri, vachakudzidzisai kuva neuchenjeri nezivo. Imwe, rimwe Bhaibheri rinotaura kuti, Ndinokupai vafudzi vanobva pamwoyo pangu, avo vachakutungamirirai munzira dzangu. Mu, mukuva nenjere nezivo haleluya saka isu tinotenda kuti mwari vakatisimudzira maapostora samuel tapuwa manyika kuva iye mutungamiriri kuva iye ane chiono cheushumiri huno hweliving word church haleluya isu tiri pano sezvibereko zvake tiri pano sevana vake tisu vacho vakatodaidzwa tisu vacho vari kutarisirwa kuti timire pamukaha nokuda kwemunhu wamwari kuti tigone kumunamatira nguva dzose. Murume akabva pamoyo paMwari akato akatopupurirwa haleluya akatopupurirwa akakwaniswa namwari kutitungamirira seushumiri anotiudza mufungo waMwari. Haleluya! Zvinofungwa naMwari pamusoro pedu seushumiri, zvinofungwa naMwari pamusoro pedu sedunga munhu, seumwe noumwe wedu. Haleluya! Ndiye watiri kutaura pamusoro pezvake, iye akadaidzwa naMwari isusu tese tisati tavepo. Haleluya. Ndinotarisa mushoko raMwari ndichiona kuti pane murume anodaidzwa naMwari anonzi Mozisi. Akadaidzwa Aroni asati avepo. Haleluya. Akadaidzwa Aroni asati avepo. Asi Mwari vakataura naye Aron, Moses ndiye akaona gwenzi richipfuta, ndiye akaona Mwari vachitaura nemugwenzi. Haleluya! Vachitaura naye vachimuudza, ndiye akaona akanga ainzi naMwari, isa ruoko rwako muhomwe ro, oisa ruoko rwake muhomwe robuda rwakazara maperembudzi. Haleluya! Vobva um, ivo zvekere, ndiye iye ainzi naMwari, chidzosera ruoko rwako rodzosera robuda rwachena. Haleluya! Iye anonzi tora i, tsvimbo yako udonhedzere pasi haleluya tsvimbo iyi yaimbozivikanwa iri tsvimbo yekupfudzisa mombe haleluya but asi apa yakasvika panguva yekuti yakanga yoda kushandiswa namwari yakasvika pakuti yakanga zvino yakuti ichishandiswa nemunhu wamwari mwari wavasanangura wavasarudza haleluya ndiye watiri kutaura pamusoro pezvake apostol ndo vane ndo vane tsvimbo yacho ndivo vane chiono chacho ndivo vakaona ivo handizivo handizivi maonero mataurirwo aka avakaitwa namwari asi tinoziva sekutaura kwavo nokuti dzidzisa kwavo kuti ndaka mwari vakataura neni mugore ra 1976 haleluya vanhu pane pamwe pavanotaura vachiti mwari ndakamuona haleluya jesu akavhizita kunyange mumba mavo akataura navo vakaziva kuti ndadanwa nekuda kwebasa iri ndosaka takafanira izvi ndazvitaurira kuti kuno mumwe asinganzwisisi kuti sei tichivanamatira haleluya chaunofanirwa kunzwa ndechekuti ndivo vane nyaya yose ndivo vane zvavakaudzwa namwari pamusoro pedu kuti tigone kurarama kuti tigone kunamata mwari sezvataakuita nhasi haleluya vanotidzidzisa chokwadi chose chamwari nezivo nomukuchenjera haleluya Nezvinhu zvose zvatakafanira kuziva nechokwadi chose cheEvhangeri. Haleluya! Ndivo vane zviga zvavakapiwa, ndivo vakanyatsotsanangurirwa nyaya yacho kuti Living Word chechi ichamira sei. zvichafamba sei zvichazova sei nyaya yose yakapuhwa kumunhu wamwari saka naizvozvo tine chikonzero isusu chokuti tivanamatire kuti iko kuda kwamwari zvakataurwa namwari mumuranda wavo pamusoro pedu pamusoro peushumiri huno zvizadzikiswe tinofanirwa kuti tivamire navo tivasimbise even mushoko ramwari iri haleluya muivhangeri iri tinovatsigira tinovasimbisa kunyange nokuvanamatira haleluya unonzwa mushoko ramwari ndisati ndaverenga zvangu vhesi yangu ndinoda kungokupa kuti unyatsonzwisisa haleluya kuti zvakafanira zvakakodzera kuti isusu tinamatire munhu wamwari unonzwa mubhaibheri shoko ramwari Mozisi asvika pakuti vana veIsraeri, Joshua airwa hondo nemaAmalekites ari pasi. Iye Mozisi aka, akaenda pamusoro pegomo. Zvanzi neBhaibheri, shoko raMwari, Mozisi paaisimudza maoko ake, vana veIsraeri vaikunda. Haleluya! Zvinoreva kuti nyaya yaitangira pana Mozisi. Haleluya! Kana Mozisi zvinhu zvaimufambira, zvaiita kuti vana veIsraeri vakunde. amen asi yakazosvika nguva yekuti kwanzi neshoko ramwari kwanzi mozisi akasvika pakuneta amen akasvika pakuneta asvika pakuneta ipapo akaisa maoko ake pasi zvaireva zvakakonzeresa kuti vana veisraeri vakurirwe haleluya zvinoreva kuti kwatiri isusu kana zvinhu zvisina kumira zvakanaka kumunhu wamwari kana munhu wamwari akaneta kana munhu wamwari asina simba haleluya isu tinokurirwawo nesuwo tinoperawo simba haleluya saka apa pakaita varume vanonzi aroni nauhu neshoko ramwari vanonzi vakazviona izvi Varume vakanga vakangwarira. Muchirungu varume vakanga vari very alert. Haleluya. Vakaona kuti aiwa kana Mozisi maoko ake ari pasi. Kana Mozisi akaneta sezvizvi, isusu vana veIsraeri, Joshua neami iri pasi apo vari kukurirwa. vakati ah, ngatismusimudzei maoko ngatimutsigirei kwanzi ipapo pavakamutsigira kwanzi pavakamutsigira maoko bhaibheri rangu reshona rinotaura kuti kwanzi mozisi akasimbiswa haleluya munamato wako paunosimudza maoko emunhu wamwari munhu wamwari anosimbiswa Munhu waMwari anosimbiswa. Munhu waMwari anovandudzwa simba. Haleluya. Vamwe vedu tinofunga kuti maybe vanhu vaMwari havaneti. Tinofunga kuti pamwe vanhu vaMwari mamachomene. Aiwa, vanotoda rutsigiro rwedu isusu nemunamato. kuti vagone kuramba vachigona kunzwa kuna Mwari, kuti vagone kuramba vakasimbiswa naMwari, vagoneswe ku, ku, kuzadzikisa chiono chakataurwa naMwari pamusoro poupenyu hwavo. Amen. Saka iwewe neni takafanira kuti tinamatire munhu waMwari. Munhu waMwari moza ngachive chinhu chekutanga mukati moupenyu hwako kana uchingomukawo zvako uchingomukawo kungobudawo mumachira so wongotanga kungotenda mwari nemunhu wamwari wongotanga kurumbidza mwari nemunhu wamwari wongotanga kuona zvakaitwa namwari mukati meupenyu hwemunhu wamwari kudurikidza naye muupenyu hwako Haleluya! Oziva, Bhaibheri rinoti kwenzi tangai kutsvaka umambo hwaMwari kutanga, kuti zvinhu zvose izvi zvigozowedzerwa kwamuri. Paunotanga, zuva parinotanga, ukagona kumuka, tangawo kutsvaka Mwari, kuduri pa, pamkaha nekuda kwemunhu waMwari. haleluya oziva chinhu ichi chinhu mwari chavakashumirawo mukati meupenyu hwangu kuti aiwa inini simba rangu inini kugoneswa kwangu inini kukunda kwangu zvirimo ndinowana kukunda kudurikidza ndagona kunamatira muranda wamwari haleluya nokuti kukunda kwake muranda wamwari kukunda kwangu kazhinji tinonzwa baba vachitaura kwatiri vachiti ivo zva, zvandinoitirwa inini namwari nemiwo mwari ngaakuitirei haleluya zvinoreva kuti zvinhu zvinotangira kwavari zvouya nekupi nekwatiri haleluya saka pakuda vanhu vanogona kuramba vakamutsigira vakamusimudza maoko vachimunamatira Mwari pavakandipa kunzwisisa, pavakandipa the, i, mutoro uyu kana mwoyo unoda uyu kunamatira munhu waMwari, ndakaona zvinhu zvichishanduka muupenyu hwangu. Ndakatanga kuona simba raMwari, ndakatanga kuona kugona kwaMwari. Paya pane vimwe kuti ndinenge ndaneta ndapererwa, ndikati ah, Mwari ndinokutendai nemuranda wenyu, ndinoona ndichisimbiswa, ndinoona ndichitakurwa. Haleluya! saka zvakanaka kuti tinamatire munhu wamwari uchimuka woza kutotanga ikoko bandiri kuti kutanga kutsvaka munhu kunamatira munhu wamwari rungwanani chero nguva ipi neipi zvako kutotsvaka mwari ikoko haleluya nokuti watotsvaka mwari wakamirira muranda wamwari Haleluya! Mwari vomuitira zvakanaka, iwe woitirwa zvinhu zvakanaka. Chinhu chatakafanira kuita sechechi, chechi iri kudaidzwa haleluya kubva kumufundisi kusvika kumwana wesunday school chechi iri kudaidzwa kuti tinamatire munhu wamwari haleluya chechi iri kudaidzwa kuti timire nemunhu wamwari mumunamato tikamira nemunhu wamwari zvatinakira haleluya da kuti tichiverenga shoko ramwari muscripture yangu yanhasi yandinayo baba ndivo chiedza cheliving word church halleluya ndivo vane tochi yacho ndo vakapiwa chiono chacho ndo vane zvese zveushumiri huno isu tinoda kuona zvichidururwa kwatiri kudurikidza tinozvigamuchira nemunamato tino tinoyanana nemunhu wamwari pamweya kudurikidza nemunamato

Tsvaka Mwari zvinhu zvose zvigodeedzerwa kwauri. Motsvakawo Mwari nekuda kwemunhu waMwari zvinhu zvigoererawo mukati meupenyu hwako. Hallelujah. Zvinoerera kubva kumusoro zvichinda muku, zvichisvika kuzasi kusvika kwokupedzisira kwacho. Hallelujah. Saka inotori nzira yaMwari iyoyo yekutsvaka Mwari. Ende chinhu ichi ngatigone kuti kunyange nevana vedu mudzimba umo vazvizive kuti takafanira kunamatira munhu waMwari. Nerimwe zuva ndaiti ndichi ndakatarisawo zvangu pa pa pa pa pa TV ndobva ndaona murume mukuru ndobva ndaona munhu waMwari mukuru hallelujah achiparidza munhu akura achiparidza achimhanya achijamba achiita zvese ndakashamisika ndikati ah nekukura kwaita munhu waMwari uyu zviri kufamba sei haleluya asi mweya mutsvene akandizevezera akati aiwa munhu uyu akatakurwa nemunamato muranda wamwari uyu akatakurwa nemunamato zvaari kuita izvi haasi kuita nesimba rake asi munamato waanoitirwa nekereke yake haleluya isu tinoda kuona baba vedu vachirarama tinoda kuona baba vedu vachigara makore mazhinji chinoita kuti vatakurwe chiiko munamato watichaita isusu haleluya zvanzi muna 2 samuel chapter 21 pavhesi ya15 to 17 Zvino vaFiristia vakara, vakarwazve navaIsraeri. Dhavhidhi akaburuka nevaranda vake kundorwa navaFiristia. Dhavhidhi akaneta. Zvino Ishi Bhibhenobhi, mumwe mwanakomana waRafa, waiva nepfumo rakasvika pamashekeri ana mazana matatu endarira pakurema kwaro. Iye wakanga akashonga munondo mutsva akafu, akafunga kuuraya Dhavhidhi. Asi Abhishai mwanakomana waZeruya wakamubatsira, akabaya muFiristia akamuuraya. Ipapo varume vaDhavhidhi vakapika kwaari vakati, Hamufaniri kuzoenda nesu kuzoendazve nesu kundorwa kuti murege kuzodzima mwenje weIsraeri. Haleluya! Tiri kuverenga nyaya yemurume ari kunzi Abhishai. Zvanzi kwanzi pakanga haleluya pakanga pane mufiristiya kubhaibhiri rimwe imwe version inotaura ichiti akanga ari murume murefu akanga akareba anga ari rudzi rwekwa rekwa, rekuma, rekuvarume vakareba rudzi rwekwana goriyati haleluya akanga agadzira pfumo rakanga rine uremu rakatopimwa pfumo iri rakanga rine uremu wakanga rine zvarakanga rine rakanga rakagadzirirwa kuti riparadze dhavhidhi kwanzi iye mumwoyo make akafunga kuti nhasi ndinoda kuuraya dhavhidhi haleluya dhavhidhi akanga asina kuenda kuhondo ega dhavhidhi akaenda kuhondo nevamwe ne, ne varwi vehondo pane mapfumo aishandisiwa asi pasvika panyaya yadhavhidhi batisisa ipapo yasvika pamusoro pemunhu wamwari ainzi dhavhidhi uyu pakanga pane pfumo ranga rakatogadzirirwa iye haleluya rakanga rakanga rai kwenzi rimwe bhaibheri ritaura kuti rakanga riri idzva pfumo iri raive rine uremu hwanga hwakakura mamwe mapfumo hatina kumbonzwa nekuti anga airema zvakadini hatina kumbonzwa kuti mamwe mapfumo anga ane simba rakadini hatina kumbonzwa kuti mamwe mapfumo anga ari matsva aa ah -ah asi kana rakanga ragadzirirwa dhavhidhi rakatonyorwa neuremu hwaro haleluya rakanga richitori idzva rakanga risina kushandisika haleluya saka kana satani akuuya achirwisa vanhu vamwari zvatinofanirwa kunzwisisa ndezvekuti haauyi nezvakare anouya nezvitsva zvaanotsvaka kuparadza vanhu vamwari anouya ane nepfumo rine uremu raanoziva kuti iri ndikamubaya iri azorora haleluya iri ndikamubaya uyu kwatori kupera kwadhavhidhi satani eh, chinangwa chake chinenge chiripo chekungoparadza vanhu vamwari chiripo chokuda kuuraya munhu waMwari. Kwanzi ndozvaakanga afunga izvozvo. Akati ini ndiri kuda kunomuuraya David. Veduwee kune zvinhu zviriko zviri kutsvaka kuuraya munhu waMwari. Haleluya. Kune zviriko zviri kutsvaka kuparadza munhu waMwari. Kana munhu waMwari akarwara, haarwari zviri ordinary zvatajaira. anorwara zvakapetwa nokuti iye anenge akagadzirirwa zvinorema anenge akagadzirirwa pfumo idzva kana munhu wamwari zvinhu zvisina kumufambira iwe satani chinangwa chake ndechekuda kumuuraya haleluya ndechekuda kumuuraya ndechekuda kumuparadza kwanzi zvino ipapa apa dhavhidhi akanga aneta handiti arwa hondo apo david ari kutaura uchinzi kwai akanga aneta mukuneta kwake pakaita murume haleluya pakaita mukomana ainzi abhishai pakaita murume ainzi abhishai ari kutaurwa neshoko ramwari kuti iyeye akazviona tinoda chechi inoona tinoda kereke inoona kuti aiwa munhu wamwari iye zvino anetsa munhu wamwari zvino akaremerwa tinofanirwa kumunamatira haleluya kwenzi iye akazviona kuti zvakuitika pano zviripo pakuparadza david zvinotsvaka vanhu vamwari zvinoda kuvauraya haleluya Zvinoitika muupenyu hwavo zvinoda kuvaparadza. Satani kana achiva, achivavinga havavingi nezvinhu zvakareruka nokuti anoziva kuti anongokavirwa bhutsu kahwani. Anovavinga nezvinorema nezvinorwadza zvekuti kana abaiwa haamuki zvekare. haleluya asi pakaita varume vakaita saabhishai pakaita madzimai akaita saabhishai pakaita sunday school yakaita saabhishai pakaita chechi yakaita saabhishai yakakurumbidza kuona chechi tisavarairwe panyaya yekunamatira munhu wamwari chechi tisavarairwe pakunamatira munhu wamwari ngatigarei takangwarira ngatigarei tichiona ngatigarei maziso edu agare akavheneka kuona munhu wamwari kana tarwira munhu wamwari tarwira israeri yose haleluya murume uyu akarwira israeri yose anonzi abhishai paakasimuka akazviona akati aa tikaita zvekutamba chiedza cheisraeri chinodzima haleluya tikaita zvekutamba tikasanamatira munhu wamwari chiedza cheliving word chinodzima uyo akapiwa chiono namwari chinopera haleluya saka akamhanya mberi akarwira eh, david kwanzi akauraya mufiristiya vedu wee kana tonamata tinoda kuparadza vavengi vanorwisana nemunhu wamwari hatifanirwi kuvasiya vari vapenyu mukomana uyu haana kusiya muvengi wadhavhidhi ari mupenyu aiwa akatoona akatotsidza akatozviita kuti aiwa anotofanirwa kufa chete haleluya kwanzi he killed him akamuuraya haleluya akatofa amen akatofa saka chechi ngatisazororai chechi ngatisanetai pakunamatira munhu wamwari ngatimirei pamukaha nokuda kwake basa iri iguru haleluya basa iri iguru basa iri rinorema basa iri rinotoda varume nemadzimai nevasikana vanoti aiwa isu tiripo kukusumudzai maoko munhu wamwari hatidi kuti maoko enyu anete hatidi kuti imimi muparare nokuti isu kana maparara isu hatisisina achatitungamirira hatisisina ane mwenje hatisisina uyo akaudzwa zvinhu namwari sezvazvinofanirwa kuva haleluya kwanzi varume vese hondo iyi yakabva yapika ikati aiwa imi hamuchazouyi kuhondo zvekare haleluya hamuchazouyi kuzorwa zvekare nokuti mwenje weisraeri ungadzimwa hatidi kuti mwenje weliving word udzimwe hatidi kuti iye tochi yeliving word idzimwe hatidi kuti muranda wamwari aparare isu tiripo takuda varume vanosimuka vachimira muprayer vachimira mukunamata nekuda kwemunhu wamwari haleluya akamira akarwa akamiririra munhu wamwari akamiririra david inini newe tine basa haleluya inini newe tine basa redu basa riri kutaurwa apa randiri kutaura nezvaro ndezvekumira nemunhu wamwari tichimunamatira haleluya Tinofanirwa kuva chechi yakangwarira, chechi yakasvinuka, chechi inoona. Haleluya! Magamba mumunamato, varwi mumunamato, vasinganeti, vasingazorori. Zvanzi neBhaibheri, shoko raMwari, kwanzi nekuda kweZiyoni ini handizorori. Haleluya! amen isuwo sechechi nokuda kwemuranda wamwari nokuda kwemaapostora watakapiwa najehovha hatizorori kwanzi satani akauya kuzoba kuzouraya nekuparadza e, chikonzero satani achirwisa vanhu vamwari anoda kuvaona vakaparadzwa anoda kuona musisina upenyu mavari kana baba vakashaya upenyu mavari handingorevi upenyu hwokuti vaenda kudenga aiwa ndiri kureva chero upenyu hwokuti vakashaya shoko mavari vakashaya shoko ramwari zuva nezuva mukati moupenyu hwavo isu sechechi hatisisina upenyu haleluya saka mwari vanenge vakatofanira tinofanirwa kusika Inyaya yekuti munhu waMwari patinenge tichibunamatira paya agone kunzwa Mwari. Vadzivisi vose vanouya kuzoparadza, vanouya kuzouraya, tovashaiwe simba munhu waMwari agone kunzwa kuna Mwari. Oza kana munhu akakomberedzwa nezvinhu zviri kuitika, kunzwa Mwari kunonetsa. haleluya kunzwa mwari kunonetsa asi isu tinoda kuti mwari zvinhu kumunhu wamwari ngazvimunakire kumunhu wamwari zvinhu ngazvimunakire haleluya munondo wanga wakatopiwa mameasurements haleluya waito mubhaibheri rechirungu zvinonge zvinzi kwanzi wairema 8 pounds Hallelujah. Kwanzi riridzva. When the devil attacks the servants of God, he uses new methods. Anoshandisa mamethods matsva to destroy them. Ndiye atinenge tichiti counter attack. Kuda kutsvaka kuvauraya, kuda kutsvaka kuvaparadza. Nzira anoshandisa nzira dzisina kujairika. haleluya nokuti anoziva kuti nzira dzakajairika haana muk haana mukana amen haana mukana saka anotoshandisa imwe, me, imwe nzira itsva kuti aparadze vanhu vamwari but isusu tinotenda seliving word as a church seushumiri We are called to prayer. Hallelujah. Takadanirwa kunamatira munhu waMwari. Takadanirwa kusimudza maoko emunhu waMwari. Takana, takadanirwa kumusimbisa. Hallelujah. Taakuda iye zvino taakuda vanhu vanomira nemunhu waMwari. mune zvose haleluya mune zvese munhu wamwari yasvika nguva yekuti haachanetseki haafaniri kusvika pakunetseka nenyaya yemaresources haafaniri kusvika pakunetseka nenyaya yemafinances haleluya iye ane chechi amen isusu tisu kereke yacho ngatisimukei titore position yedu ngatitorei titore chinzvimbo chedu muupenyu hwemunhu wamwari haleluya uziva ndino susan ambotaura kuti satani anouya kuzoparadza nokuuraya nekuba nokumisa urongwa hwamwari pamusoro pevanhu vamwari haleluya uziva pakasungwa peter so mujere chaive chiri chinangwa chokumisa peter kuparidza evhangeri haleluya chaive chiri chinangwa chokumisa peter kuti kuti i, aporese vanorwara adzikinure vakatsimbirirwa haleluya saka akatoiswa kwanzi herodhi paakatora peter akazviita izvi nokuti akanga amboona kuti vanhu vakanga vafara moziva kuparara kwemunhu wamwari nyika inofara kuparara kwemunhu wamwari madhimoni anofara haleluya asi anenge yabirwa ichechi haleluya saka isu hatidi kutendera izvozvo ndinotenda mwari kuti panyaya yepeter apa unonzwa kuti herodhi paakabata peter akatoisa mazuva ekuti ah, ewa after pass over pass over yapfuura ndopatichadai sei ndopatichauraya chii Peter. Hallelujah. Asi haana kuziva. Pane chinhu chisina kuzivikanwa napina naHerodhi kuti aiwa Peter uyu akanga asiri yega. Peter uyu akanga ane chechi. Hallelujah. Iye chaaiziva maari ndechekuti ndi, majere ndeangu haleluya aiziva kuti majere ndeake aiziva kuti magadhijeri ndeake haana kuziva kuti aiwa kune chechi inogona kumira ichinamatira peter peter ndiye akanga ari muusungwa asi kereke yanga isiri muusungwa haleluya kwanzi akaz kwanzi muza secu muza vakakomberedza vakakomberedza Peter vakagada Peter akaisa varume yakanga yakakura magadhijeri acho nhamba yacho yakanga yakakura kudarika vamwe vamwe vakanga vari mujere haleluya zvanzi iva asi kuna peter uko anga akatopiwa varumbe vakamukomba masaizi ese Haleluya. Vakamusunga kwanzi nengetani mbiri. Haleluya. Isu tinoziva kuti kana munhu akangosungwa anosungwa ne, nengetani one handizi. But zvaPeter zvanga zviri double double. Uri kuona musiyano wezvinoitirwa vanhu vaMwari nemusiyano nozvinoitirwa isusu. Zvapinda nekuti aiwa yaitoda kuto aitoda kutoona kuti zvemazviro kwazvo Peter abuda apa hapa buda apa haleluya ukuku pamasuwo panga pachitori neumwe futi anga akatoona kuti aiwa nechikonzero cheiko aizviitire izvi ozapa ndaitarisisa ndichinzvona kuti aiwa aizviitira kuti nokuti aiziva kuti mwari wapeter anoita zvishamiso Hallelujah. Tina Mwari vanoita zvishamiso. Haana kuziva kuti iye, iye akavhara masuo ejere. Haana kuziva kuti suo redenga rakavhurika. Hallelujah. Kuti masuo ekudenga akavhurika kuti vatendi vakamira vakapa minamato kuna Jehovha. Mwari vanoita chimwe chinhu. Haleluya! Kwanzi chechi yakapa munamato kuna Jehovha nokuda kwaPeter. Tiri kuti isusu chechi yemuZimbabwe ngaisimuke ipe munamato nokuda kwaapostora. Tiri kuti chechi yekuSouth Africa ngaisimuke imire pamukaha nokuda kwemuapostora. Tiri kuti chechi yekuNamibia, chechi yekuAustralia, chechi yekuUK ngaisimuke imire pamukaha nokuda kwemunhu waMwari. haleluya nekuti denga rakavhurika iro denga rakamirira kuti isusu tipe minamato yedu yakamirira kuti tipe minamato yedu kuna jehovha kwanzi kereke yakapa munamato kuna mwari yakamira pamukaha ikanamatira pita haleluya nokuti chakanga chada kuitwa nasatani apa changa chiri chekuda kugura musoro wapeter changa chiri chekuda kuuraya peter changa chiri chekuda kunyadzisa peter moziva kuurawa kwemunhu wamwari chinyadziso haleluya kuparara kwemunhu wamwari chinyadziso mumazuva ano atiri ano unoziva nyaya ikangoitika kanyaya kadiki diki kemufundisi kakaitika kanozara kanopinda pafacebook kagopinda patwitter kagopinda painstagram kagopinda mumanewspaper kagopinda ma kutsvaka kuparadza chete munhu wamwari kuti asamuke haleluya saka chechi ngaisimuke ipe munamato kuna jehovha nekuda kwemuranda wamwari haleluya nekuda kwemuranda wamwari unonzwa oh mwari vanonakidza mwari vakanaka haana kuziva zvese izvi kuti aiwa ndasunga hangu iye peter ko chechi yake iri kuitei haleluya chechi iripo yakamira nemunhu wamwari kwanzi yanamata kwanzi chechi yakasvika pakunamata zvakasimba zvakadzika zvakanga zvaka hei zvakanga zvine simba nokuti chechi yakapuhwa simba chechi yakapuhwa mvumo yekunamata chechi yakapuhwa simba rekuti rikanamata zvinhu zvinoitika kwenzi chechi iyi yakanamata Yanamata Mwari nokuda kwokuti Herodhi anga asina kuziva zvandambotaura kuti kudenga uko masuwo edenga akavhurika. Mwari vakatuma mutumwa, haleluya, vakatumwa mutumwa akashanyira Peter, akasvika pana Peter akati aa, ah, ah. kwanzi akamurova kumusana, haleluya, akamurova kumusana, akabva ati Simuka. Haleluya. Akamubatsira kutosumuka kwacho. Euza kana Mwari tanamata, Mwari vanorilisa vatumwa vanouya kuzobatsira munhu waMwari panga asingagoni kusumuka, vomupa kugona kusimuka. Haleluya. Zvanga zvakamusunga zvinomuregedza kwanzi ngetani dzakadonha. Cheini dzakadonha dzakanga dzakasunga Peter. Haleluya. Pane zvinotokoromoka chete kana tanamata. Pane zvinotowira pasi chete kana takanamata. Pane zvinoto zvinotorigirwa pasi. Kana vavhengeri votaura vanotaura vachiti zvinorigirwa. Haleluya. Pane zvinotorigirwa pasi kana chechi yanamata kana chechi yamira pamukaha kana chechi yatora pozishini yayo kana chechi yamuka ikati aiwa hatisi kuzotendera kuti herodhi aite zvaakaita kuna james aiwa pano taakuda kuona mwari Haleluya. Moziva zvinonakidza kuona Mwari vari pabasa. Zvinonakidza kuona Mwari vari pabasa muupenyu hwemunhu waMwari. Zvinonakidza kuona Mwari vari pabasa vachiita zvinhu vachishandisa muranda wavo. Zvinonakidza kuona munhu waMwari achinamatira vanorwara vachipora. Zvinonakidza kuona munhu waMwari achitanga machechi. zvinonakidza kuona munhu wamwari achiita basa ramwari ari muutano zvinonakidza kuona munhu wamwari ane zvese zvekushandisa mubasa haleluya abudiswa peter abuda Masuo anga akavharika akavhurika. Haleluya. Zvinonzi hazviitiki munamato unozvigona. Haleluya. Saka kana tikasanamata zvinofanirwa kuti zviitike kwatiri kudurikidza nemunhu waMwari. Hazviitiki veduwee. Haleluya. Hazviitiki. But mira Semwana waMwari, semwana wemuapostora, haleluya, taiwai ndinomira ndichinamatira baba vangu, ini ndinorwa navo pamwe chete pahondo, haleluya. Iye zvino yave nguva yedu. Baba vakatirwira hondo dzakawanda, vakatirwira hondo dzakawanda, vakarutirwira madhimoni aitinetsa but now its our time as a church haleluya iye zvino inguva yedu ngatisimuke ngatingwarire tigone kumira pamukaa nokuda kwemunhu wamwari ndosaka takafanira kumunamatira Satani haadi kuona iwewe uchikunda iwe. Haadi kuona iwewe wakafara iwe. Haadi kuona iwewe wakaropafadzwa. Saka anotanga kuparadza munhu waMwari. Kwanzi kana ndikatanga kupara, kwanzi pane scripture inotaura kuti kwanzi tikaparadza mufudzi, haleluya. Kwanzi nemakwai anoita sei? Anoparara. Haleluya. Isu living word hatidi kuparara. hatidi kuparara ngatimirei nemunhu wamwari uchaona kuti iwo paunomira nemunhu wamwari pane hondowo dzaunokundiswa pane zvaunoitirwawo namwari pane kuyambutswa kwaunoitwawo namwari pane kugonerwa kwaunoitikwawo namwari mukati meupenyu hwako haleluya hanzi munamato wakaitwa nechechi Kusvika paitika chimwe chinhu. Peter akasunungurwa. Tinoda kuona munhu waMwari akasunungurwa, achiita zvaakafanira kuita, asina chinomumisa. Unoziva, kungova mujere kwake kwaitongori, chaitori chiratidzo chekuti anga atomiswa kuita zvaaifanirwa kuita. Haleluya! Kune vanhu vairwara uko vanga vakamirira Peter. Kune vanhu vaida kunzwa shoko raJesu. Vanga vakamirira Peter but apa anga atomiswa ato, atoiswa pachikona. Satani anoisa varanda vaMwari pachikona veduwee but isu nhasi sekereke tikasimuka tinoda kumuparadza. Hallelujah. Kuti munhu waMwari aite basa raMwari akasununguka. Munhu waMwari aite basa raMwari akafara. Munhu waMwari aite basa raMwari zvinhu zvese zvakaendeka mukati meupenyu hwake. Saka tiri kuda varume vakachangamuka. Tiri kuda varume vakaita saAbhishai. Tiri kuda varume vakaita saAron naUhu. Tiri kuda chechi yakaita sechechi yemuna Acts iyi. yakamira nemuranda waMwari yakaziva kuti aa moziva tikasagona sechechi kuona kuti munhu waMwari aneta tabirwa tabirwa asi kuti tisatabirwe ngatichangamukei haleluya ngatisimukei tese ti timire in prayer nekuda kwemunhu waMwari kuma provinces edu kuma zones ikoko kuma assemblies ikoko mudzimba dzedu haleluya ngatimirei tichinamatira munhu wamwari moza mumba mangu ndakatosvika pakuti mwari vandizururira chinhu ichi kuti zvakanakirei kuti ndinamatire munhu wamwari chinhu ichi ndakachizivisa kubva kuvana vangu kuti vana vangu muno mumba tinonamatira munhu wamwari kuti isusu mwari vatiropafadze tinonamatira munhu wamwari kuti isusu tiwane kukunda kwedu ngatinamatirei munhu wamwari vana vangu vakachibata haleluya vana vangu vakachibata unoona kuti chero upi neupi anolida prayer mumba medu chinhu chekutanga kunamatira munhu wamwari kunamatira munhu wamwari ngakuve chekutanga muimba yedu mudzimba dzedu umo kumachechi kwedu uko kumazonzi kwedu uko kunamatira munhu wamwari ngakuve chinhu chekutanga nekuti zvakanakira isu shuwa nhasi tikangonzwa kuti baba havapo unonzwa seiwe Panoitwa kuchema nokuungudza. Hallelujah. But isu tinoda kuti Baba vedu vararame. Chinoita kuti vararame chii? Kuvanamatira. Hallelujah. Chinoita kuti vasimbiswe chii? Kuvanamatira. Chinoita kuti vagone kunzwa kuna Mwari chiiko? Kuvanamatira. Kuti vasapotse zviya zvavakaudzwa muna 1976. zviya zvakataurwa zviya kuti vagone kufamba nemazviri kuti vasapotse chimwe nechimwe chatinogona kuvaitira kuvanamatira so church ngaisimuke nezita rajesu chechi ngaisumuke kwese kwatiri uko chechi ngaisumuke mafriday prayers aya ngatisimukei tinamatire munhu wamwari ndiro zuva rakasarudzwa muushumiri huno rekuti tinamatire munhu wamwari Tese ngatisimukei, tese hakuna anofanirwa kusara pakunamatira munhu waMwari. Haleluya! Nokuti Mwari vakatendeka. Mwari vanoda kuindisa living word kure, asi inoinda kure kudirikidza isusu tanamatira munhu waMwari, ende munhu waMwari apowa simba rokugona kuramba achienderera mberi. Hallelujah ngatisimukei sekereke it's our time simba tinaro Hallelujah denga rakavhurika rakagadzirira kunzwa minamato yatinoita pamusoro pemuranda waMwari kuti isusu tiitirwe zvakanaka iva nemoyo unoda ndiri ndiri kukusimudzirawo mudikani kuti iva nemwoyo unoda iva nemutoro pamusoro pemunhu wamwari wakuti aiwa fo kuti iwewe kuti zvingokunakira pane munhu wamwari akashandiswa muupenyu hwako saka ingotenda mwari nekuda kwemuranda wamwari ungokudza mwari nemuranda wamwari zuva nezuva uchimuka richinodoka Tenda Mwari nemunhu waMwari. Uchaona simba raMwari mumhuri yako. Uchaona zvanga zvisina kumbovera zvakaitika mumba mako zvichiitika. Haleluya. Nekuda kwekuti wakoshesa munhu waMwari. Ngatikoshesei munhu waMwari pakutanga kuti Mwari vatiitire zvakanaka. Kuti Mwari vatiropafadze nemuzita ramambo Jesu ndinamate baba ndinotenda baba nebhedheni tinotenda ne, nemoyo inoda nekumira nemunhu waMwari pamusoro pebasa iri pamusoro pechiono chakaiswa pamusoro pemunhu waMwari baba ndinokutendai kuti sekereke tigone kumira pamwe chete naye baba timutsigire timu timusimbise Baba zuva nezuva kudurikidza nemunamato. Baba tinokutendai nokutiitira zvakanaka. Muropafadze vana venyu vese achasimuka, wese anosimuka kubva pazuva ranhasi achinamatira munhu waMwari. Ngaaone simba remunamato kuti kunamatira munhu waMwari Baba kune mubayiro. Pane zvinoitika nezita raJesu. Mbiri nokukudzwa zvipuwe kwamuri. Tatenda Baba nezita raJesu. Mwari vatiitire zvakanaka.